amai hoply hoply wati dzina ndiyani ndiyani zita eh? mata mata piri mata piri eh? mamuona seiko mata piri hoply mamuona sei mata isiki bho here iyi
pane anoti inini mata piri hauyi hamiri uye panapa ah, kana uchiziva kuti unochallenja mata kana uchiti unochallenja mata unozvimirira wega uchimirira upi mata ati ndinoda kutamba nezera rangu rikatione aripo oh, eh, akonza kufika eh? kuti angafike eh? peno uya toni simuza uya toni mwana uya nepana pamberi apa uya toni Uya tone. Uya uya. Uya tone. Ah, mata. Ah, mata anopedza masports. Anovharisa masports.
Pane here vane mibvunzo pamusoro pechirongwa checensus 2022? Kana pane vane mubvunzo mogadzirira nokuti ndichakusheedza. Ah, inobuda sikibhaba. Bweresa kabhegi tira pansi. Eh, tira pansi kabhegi. Uri sei sei? Uripo unonzanisa rako. Rutendo Maulani.
Wabva kupi Rutendo?
Kuhopi zone 6. Zone 6 handidya. Unogona kutamba siki bo. Eh. Uri kuto challenge Martha. Eh. Zvekutopedza ma sports. Eh. Ah.
Wati Rutendo? Rutendo adiri kupedzera nguva panapa handiitika. Enda toni.

iwewe hausi inini inini nditori nini ndokudza mushini ndini ndatanga manhiwa peza zvinoaaaaazi ata matikudiko hopli mati mati rutendo aite sei aite sei
auya ikoko haasi kugona kutamba hamusi kugutsikana yeah. narutendo mati siki haasi kugona ball
ru rutendo baba tora kabhegi please tora kabhegi usasiye kabhegi pane rari kuchallenja uyu right upi tiri kufuna one anochallenja tikufuna mbodzi basi basi mbodzi basi aiwa tarisa kani eh, upi aripo here upi upi uyo

John 6. All right. Une makore mangani? Nde 13 years. Nice one. Unogona siki bo? Eh. Right. Aiwa bo. Ko iwe wangoti ngonzi nevanhu uyu uyu uyu unonzi aniko? Rumbidzai. Ona ona calmness ya rumbidzikama. Kudzikama. Eh. Rumbidza unonzi rumbidza yani? Lambo. Unogara kupi? zone six unogona kupedzera matha masports eh. unogona kuvharidza zvekutoti matha haonekwe eh. aiwe eh. ndiri kukumbira wane mibvunzo kuzimusas ingosimudzai maoko tikone kuti muri papi pane zvamungada kunzwisisa pamusoro pechirongwa chokukauntwa chokuverengwa kwevanhu ingosimudzai ruoko ndichakudai baba makaza nababa sg apo mandimanzi mozotibatsirawo vanhu vozouya padhuzi vane mibvunzo vachibvunza ve36 vari panapa right tiri kumbirawo ka kuti vangopinda vari true vachirova sikipo toda kuona anosara namartha simuza tone my dj Kusvika vaziticha zukuza, tauya tina chibhanguza, pari kukiza akabari

mati aripo here challenger yamadha apa
aripo here anogona kusaisa madha apa upi
upi orit ngatingovhota tosara naari kuchallenja matha then tobvunza toshedza vanhu vari kuda kubvunza mibvunzo tobva tapinda mufinal yacho final yacho right mira matha mira reka kwe
ungatihanza nditize vana namadha hai wati unonzani quality ndizvo quality census 2022 iko tauye ikoko
mati quality haana quality mati census 2022 here kana tauye ikoko abwere
hanzi ah, babai hanzi uya eh. kokuzati sisa unonzani unonzani mwana Rumbidzai. Rumbidzai. Coolers mdara. All right, so pana Rumbidzai census 2022 here kana kuti auye ikoko?
Census 2022 yakata uye ikoko pana Rumbi. Vari kuti Rumbi agona simudzai maoko mudenga toni.
vari kuti rumbi yatadza sunzai maoko tione
mira pasaidi mwanangu mira pasaidi mwanangu matishe zalend auya here ndiri kuona vapindira right vane mibvunzo vaende vapi ndiri kuonawo three vekutanga chete three vekutanga amai vane yelo nemukoma wangu mukoma wakasimudza ruoko here neavo